dumelang ke a lelotšha ke a le dumediša ke re mošate go se moya ka dr makgabo le kgone ke rata gore dire story time story time se ke tlo le botšang ka sona ke story se e le gore ke se bone mo youtube the first time ke se bona and then ka tsena wikipedia mo google then ka se checka ka se bala And ebile ke bone gore ga ne jwale ebile ba se dirile um sort of movie nyana or film nyana ke di-series um mo mo netflix so story se ke tlebelang ka sona se tletše kudu ka dipolayano um go treata batho šoro um se na le like le like dilo tša tshwana le mapono ka mogare a gona so ke tlo kgopela gore ge e le gore wena ga o rate go bona dilo tša mohuto goba ga o rate go kwa disetori tše di so o se ke wa theletša video yeke and ebile nka se o encourage gore o ye o e bona youtube because na le go ngwe e le gore o tlo noko ebile o tenega cause le nna sa le ka nyaka go stopa go e lebelela but ka okay i mean not youtube mo netflix sa le ka nyaka go stopa go e lebelela ka okay e re ke no e lebelela ke e fetše and then ka ipotsa gore okay e re ke shere le lena story seke ke story sa nnete ke ntho e le e diragetse ka nnete nnete so story se a ke tlo tlhoke bolela mabitso a mantšhintšhintši kgotsa ebile ke tlo le confusa ke tlo no bolela lebitso la motho motee fela o e le gore ke um our main character ka moara ga story seke ba bangwe ke tlo no o tlo kgotsa le seke bolela ka maphodisa ke tlo no re ke maphodisa and then ge ke tlo bolela ka di-victims victims tša gage batho ba e le gore o ile a ba koša bohloko

le kgone go se followe nka thoma ka bolela mabitso la mantšintši le ka tla la ba confused okay pele ke thoma go batho ba ile e re ke mathomo le tsena go semoya ka dr magabo ke a le amogela gape ke re le ipsene ka taba tše ke le tshwaretse go tsona ke kgopela le subscribe le like channel ya ka le gotle notification bell ka mehla ke uploada di-video le kgone go tseba ke tlo kgopela gape gore ge e le gore o rata o share comment o ka e share on the comment section mara ke kgopela di-comment tše di botse comment tše e le gore Ge ke di bala le nna di tla mpha mafolofolo. Ge ke di bala le nna di tla mmotivator. E seng comments tšele gore tle kgotše le gore eish di a ntshwenya mo moyeng. Di affecta mošomo wa ka. Di affecta di video tše. Ke palelwa ke go dira di video ka baka la di comments tše khe di di ntira ka mokgwa o mongwe. Ke nna an empath. Ke na le empathic gift. So ye e leng gore ke ba too sensitive and then empathic as well. So ke be ke rata positive things not negative things ke a le leboga story se ke tlo le botšang ka sona today ke sa monna yo e le gore o bitšwa gore ke jeffrey dama so lebitso la ke jeffrey ba ba no mmitša jeff senema ke ga dama but re tlo no šomiša lebitso la fela e lego jeff So Jeffo o belegilwe go ye nngwe ya dinaga tša kwa America. Jeffo e be e le lekgowa, ke motho wa wa lekgowa wa mmala o motšhweu, o ba e na le moriri o mo blonde. So Jeffo e be e le first born, o ba latelwa ke moratho wa gagwe wa mošemane. moratho wa gagwe ga belegwa jeff ba se tsena le bo ma eight years ten years be setse le no mogolo so mmago jeff e be le mosadi e le gore ga a bereke o tlhwa gae and then tatago jeff e be le doctor doctor tše tša di-operation go tšebata batho di-operation jwale jwalo ke be le ntho e le gore specialize ka yona So Jeff a ba gole a be le ngwana e le gore o ba sa gole ka botelele e bone ba mothonyana o monnyane o mosesenyana mo e le gore ga ena le bana ba e le gore o tsena le bona sekolo bo tla re ba mo feta mmola e le gore ba lekana ka mengwaga so Jeff ba re be e le gore ngwana o be e le ngwana e le gore o wetinyana se gore a kušagale so a sa tlwaelane le bana ba bangwe ga se wa o rata go raloka le bana ba bangwe o ke rata go dula a itee And then Jeff o ba ena le interest kudu mo diphoofolo, kudu diphoofolo tše le gore di hwile ke dilo tše a bego a di rata. And eh, ka ge papa e be le ngaka e le gore ke ngaka ya di-operation, so papa wa Jeff e be le monna e le gore ge ba ka re ba sepela le Jeff ba bona phoofolo mo pateng e sa tšwela go hwa, ba ba emiša koloi ba itšea ba iša gae ba tla re ka mo ga bona go na le room e le gore ke an empty room e leng gore e be le room e le papa jeff ba berekela mo go yona ba tla itšea ba e bja godimo ga tafole e le gore gantšhi ba dira um tsone di-experiments tša bona mo go yona and then ba itše ba e bue ba ntšhe dipelo mala jalo jalo ba bontšha jeff jalo le jalo ka nako ngwe e le gore jeff le yena nako ba kgona gore ga ba ikry-ile phoofolo ba fe ba botse jeff ba mo fe um mphaka goba whatever ba e šomišang ba mmotsa ba re jeff go bereka wena jalo bua ntho e o direng o direng o direng jeff o tla e bua a ntšhe mala a ntšhe dipelo o be a sa tšhabe dilo tšeo ebile o bile o ba sa di šišingwe le gatee so ka mo gae ka mo ga bo jeff mmao jeff le papao jeff e be e le batswadi ba e le gore ba phela ka golwa papao jeff ba tša nako e ntšha se gona Nakong Tšhokgotšelo o berekela kgole kudu le gae. Ga sepela Mao Jeff e be le mosadi e le gore ke mosadi wa Seketshephe, mosadi e le gore o tla phela complaina a lla ge monna a se gona le ge monna e le mmerekong. Mosadi o tla phela complaina nako nngwe a se nyake monna a sepela ya mmerekong jwalo le jwalo, mara monna o santse a sepela ya mmerekong a yo bereka gore ba kgone go phela ba kgone go ja, mara mosadi wa ba sa di kwešiše tšhilo tšeo. Maga mantšhi monola o rile ga sepela ya mmerekong kore ka mehla a sepela go bo thoma ba le ntwa, mosadi wa ba thoma go lwa

maphodisa a fona um ten triple one jwalo le jwalo ba fo bitšwa di-ambulance ba tša bomma ba ba iša sepetlele ba ntšha tšona dilo tšela dipilisi tšela ba di-traina mo mmeleng wa bona so mosala o thaele suicide maga mmalwa gantši gantši mo e le gore monna ebile ba setša se sana taba le yena a ka noka ba re mmotša ba mofone ba re mosadi o lokile ko polaya o no ra ke a mo tseba o o tlwaetše ke mmereko wa gage so um le nako tše mmago jeffa a imile ngwana bobedi ntse ba dira the same ande papa wa jeffa ka mokgwa bolelang ka gona gare le nako mosadi la nako tše a imile ngwana mathomo e le go yena jeff oba e be le mosadi le o ba phela ka diphilisi kore o ba nwa diphilisi tša mohuto ka moka kore o ba phela ka ra diphilisi yena a bolela e le gore ke diphilisi tša di-stress ke diphilisi tša di-depression ke tša eng eng o ba phela ka ra diphilisi ande ba re wa nwa philisi tše dintšhi ka letšatši mo e leng gore o ba sena ntho e le ya gore ka kalare ke imile mohlomongwe dipilisi tse di ka gobatša ngwana goba jwang so mamtlha jeff o gotšišu le ena and then ya bantela gore jeff o dula sana le boma 16 years and then ya ba re bommage ba kwatile papa bane ba se gona ya ba re bomma ba kwatile bomma ba tšea seleng sa bona diaparo jalo le jalo ba tšea le ngwane monyane ba sepela jeff ga ba botšha re mma nna wa ntlogela na mosadi a mmotsa ra e wena šala šala le papa ka rebile wena o rata papa go feta nna ga o invite dilo tša lena tša ka sekolong ga o mpotse selo ka dilo tša sekolong ntho ngwe lengwe lengwe di-project tša ka sekolong ntho ngwe lengwe lengwe wena o botsa papago šala le yena so mosadi la sepela ba re jefo šala ka ga ba iteng ba re jefo jere three months ka moka papa ga se gona a ile maileng gona mare o ngadile o sepetse jefo jere three months ka moka šetša ite ka ntlong So teta go Jeff ka ge a ba a ruta Jeff go bua diphoofolo a mmontšhetša ka mo mateng jwalo le jwalo yena nagana gore maybe yena o ruta ngwana gage ka mmele wa phoofolo goba mmele wa motho jwalo le jwalo gore pelo e dutše kae mala dutše kae eng e dutše kae sante feno ba sa tsebe gore o gare o dametša ngwana monagano so jeff a feletša thoma gore kore a thoma go duma gore goba a eba le menagano ya gore ga ka kry-a motho a mo tšee a mmolaye a mmue a checke gore na pele e dutše kae mo mothong eng e dutše kae eng e dutše kae kore jeff ntho ya thoma go mo tshwenya thoma phela e boaboa ka mo monaganong wa gage so nako e le gore bopapage ba ile ba timela for three months ka moka ba se gona gae mmage le ena a sepetse a ngadile gae a boetše mo a boetšeng gona ga gabo Jeff o ka ga ba šetše a itee then dikgopolo tšela di ile tša thoma go tla ka kudu jalo mo e le gore Jeff o ile a thoma go pala ko ke controller so Jeff o ba a ena le koloi a ena le 16 years ka nako owe a kgona go reila a ena le license ya gage okay and then ya ba nthela gore Jeff o thoma go bona gore ka metlha everyday ka five go na le ngwana mongwe wa mošimane o na le go feta mola a kitima a jima everyday thapama So Jefa Thomotla like monwana wa gore go ka ba jang ge a ka tšea baseball bat re a bona um you know patlanenyana e khile gore ga ba se dira le ka baseball re re betha baseball ka yona so jeff akela ke monano wa gore a tše baseball bat a nne mo segangeng a thoma ba le monano wa gore a ka betha mošimane la ka yona baseball bat eke gomme a mo tšea a mo gogele ga gabo a fitlhe a dire di-experiment tšela tatago a mo rutile go tšona so ke nete jeff o ile a e trya ntowe ka lena matšatši a ema mo sekangkeng mošemane la a ntše a tšamaya kitima jeff a tšwa mošemane o tla ga bona gore jeff o nyaka go metha mošemane a kgona go tšhaba then a nama phološitše bophelo ba gage so jeff a senke a felela mowe

kae kae o be o na le function kae kae holong e nngwe kae kae go na le function a santse a kopana le bagwera ba gage mošwana a haika gomme jeff a ema mošwana mo tlhalosetsa gore ke be ke nyoko ya kae kae kae kae o ka kgona go nkišana ke tla go patela jeff a ra a gona bothata legate nka dira sewe mara e fela ke nyaka go feta ka gae gona le ntho ke santse ke e dira ka kua gae then ke tla go iša gana moyang gona then mošwana a re okay a gona bothata mošwana a namela koloi ya jeff gomme ba sepela ba ya gabo jeff ge ba fihla gabo jeffo then jeffo o fa mošemane na something to drink ntho e le gore o ba tšhetše di-drugs ka mogare mošemane ga sa nyake go nwa ntho o ganne go enwa gomme ga gana go nwa o diang o kwatiša jeff so mošemane ya nonyoko sepela jeff ga a nyake mošemane a sepela Mošola o rile a leka gore wa emelela, wa sepela, wa ngala, wa sepela, ka gore wa bona re Jeff ga nyaka go miša mo a santse a miše gona. Jeff o gare o mo offera di-drinks, o gare o nyako gore ba dira a roke di-game jalo jalo, and ena o nyako sepela, o nyako kopana le bagwera ba gage. Jeff a tšea something, a topa something ana ka mo ntlong, a foša mošemonna ka yona, e be e le chipinyana so, a metha tlhogo ka yona, mošona ba re wela fase. Mošona then ga a sena maatla, Jeff o thoma o namela godima mošona, o thoma go mo kgama jwale. go fitlhela mošone ebile a tlhokofala so jeff a bona gore mošone a tlhokofetše then jeff ke ge a thoma go tšea mošimanola then o thoma go mo ripa di-piece piece mo mmeleng because o nyaka gore a kore a yo molatlha ma ka molatlhang gona ntle le gore maphodisa ba mmone maphodisa ba mo tshwara so jeff o dirile dilo tse ka moka na tsone and mošono wa mathomo o ke victim ya mathomo e be le victim e le gore kore e be le motho ba re a brown skin person kore o ba rata go bolaya batho ba le gore ba na le brown skin or black skin black skin ke basotho batho ba di-brown skin go tšebe batho ba le ke di-mixed race mohlomong kgotša bo mmagae le mosotho papagae le lekgowa goba jwalo le jwalo goba batho goba batho ba tshwana le um makula ma-indian batho ba tshwana le ma-china um batho ba tshwana le ma-japanese jwalo le jwalo ke bona batho ba e le gore ga se bona ba ba tšhou in color ba color ya bona ga e nape tshwana le makgowa straight so ke colornyana tše e le gore gantšhi ba di bitša brown skin people so mošono o ba le ka mokgonnowe then jeff o dirile tša didilong ka yena o feditše ya ba re ge e thoma go ba thapamanyana jeff o tšea setopo sela mothola a mo tšea a mo lokela ka ra koloi then o le ka re o mo latlha ya ba re maphodisa ba mo emiša ka re o fetile stop sign then ba mmotšiša rona why o reile ka mokgwa o reilang ka ona ebile o se mo stop signeng jeff a no bolela maaka ka mokgwa bolelang maaka ka gona and then ba mmotša ba re ka se sebaka gomela gae o yo go khutša kore ka gore jeff o ile o tshomile go botša maphodisa gore no the reason why ba rile ka mokgola o tshwere ke stress batswadi ba kgaogana a mmotša a botša maphodisa gore bomma ba tsamaile gae and then bo papa le bona sale ba sepela so yena o šetše a itše and ena o tshwere ke stress because batswadi ba ka ba divorcana ba kgaogana maphodisa ba mmotša ba re okay morwa ba mokwela bohloko boela gae ka se sebaka o dule ka gae o iketle ene go ka ge re ka o bona mo pateng gape re tlo go tshwara ebile wa motšha plastic na plastic e ka mo morago ke eng jeff a re ke ditlakala ke be ke re ke ya go di latlha ba re no goma letlakala tše tša gago tšeo o tlatla o di latlha go sasa mola o le gabotse mo moyeng jeff o gomile o ile gae jeff o phonyokile maphodisa ka re ka kwa plasticeng le black e be e le setopo sa mošimane ole so jeff o fihlile gae wa kuša re gape ke tlo ba le mathata ka setopo seke then a leka gore motlho mongwe a ka dira se sengwe ka sona o swanetše gore a se phatlalatše before batho bangwe ba ka tla ba se bona otherwise ba ka tla ba mo tshwara so jeff a thoma go tšea um tša tšeange then a thoma go ripa setopo sela di-piece piece mola ga a fetša go ripa diphisphisi a tšea tše dingwe tša um like melola wa mošimanola a tšhela ka ra droma a tšhelang ka yona a tšhela acid gore namela e tloge mola ga re o tšhela marapo a le ka acid a o kgonagale then a feletša tša marapo a le a victim ya mathomo a lokela ka ra microwave gore a kgone go oma ka mogare ga marapo go ome bjoko bo ba ka mogara marapo bo ome and then ga seno woma then o thoma go tšea hamola o crusha marapo ale gore marapo ale e be le role a mangwe o kgone o dira mangwe paletšwe a re gano ka mo jarateng ya gabo a tšea lerole lela a le phatlalatša aim ya go le phatlalatša e- ene kudu ka mo jarateng Jeff o ile a bolela gore Amy ya gagwe e be e le ntho e la gore wa bona gore yena batho ka moka ga ba mo nyake papa ge ba sepetše ba mo tloketše a itee bomma le bona ba sepetše ba mo tloketše a itee so go ra gore yena ga gona motho a mo nyakang mo lefaseng so ga tšholla lerole la mošemane la ka mo jarateng ya gabo ke ntho e la gore o nyako gore mošemane la o swantse a phele a ena le yena mo moyeng spiritually a phele a ena le yena then ge mošemane a ena le yena spiritually then jeff o ra gore wa tseba gore yena ga a noši ka mo lapeng ka moke so jeff ga a fetša go dira tša di dirilego a bona gore hey, o bile successful maphodisa a se ba mo tshwara o ra re yena a ka sula a tshwerwe ke maphodisa then ya thoma go ba life ya gage jwale and then jeff a thoma go ya mo e leng gore wa tseba gore eh, ke di-club mola ba america mola go na le mo e le gore kgwetse le di-club and then eh, o kgwetse le go na le club tse e le gore go ya everyone go ba le di-club tse e le gore go ya um gay people fela ba- banna ba ba e le gore ba ratsanang le banna fela so jeff a thoma go atela pleke tše ntšeo mo e le gore ke di-gay men then ga ya gana kwa ene o hwetse e le gore gantši le ga e le kwa ga a nyake makgowa o tshwana le yena o nyaka batho ba ke ba mmala e mengwe brown skin goba black skin and then o ba le interest mo go bona and then jeff ka mehla ga sepela ba make sure o tshwere dipilisi tša ka ra plasticana ya gage tša go trucka and then ga ga bona motho a dutše kua a itee goba dutše le ba bangwe o fitlha kua fitlha ba dumediša jeff e be le motho kore wa boleta ga bolela wa boikokobetšo wa boleta wa boikokobetšo wa boleta so o ba tshepagala o ba le wedinyana so kore a le ka mokgonyone mongwe so o le gore a o kwišagale wa e bona but o be a ga thoma o bolela jeff o botla mo trusta o bo ka se tshepe gore motho a ka ngobatša ba ka ntira ntwempe ba ka dira motho ntwempe so and then ga bona motho a dutse kwa a nnoši ba dutse le ba bangwe o fitlha kwa after ba dumediša o tla ba setšhaba a offera go ba rekela drink ba bangwe ba ye kwa ditlapo ga bana ditšhelete then jeff ke ka mokgwa le gore o ba targeta di-victims tsa ka gona ga fitlha kwa o ba rekela drink and ge a ka a rekela motho la drink motho la a se checke then jeff o ntšha dipilisi tšela a di, a, a di crushe ka something maybe ka glass ga a fetša fela o tšhela ka ra glass a motho ola yena a gage ga a tšhele selo then ke ka mokgwa o jeff be wa dira ka gona gore motho ola a ta kore drug tšela di methe ka sepitinyana di motaka sepitinyana then a kgone go sepela le yena so jeff o ile a thoma go phela ka mokgowe go bo go ena le hotel e nngwe le gona kore be e le club ebile e le hotel a kere and then mo e le gore banna bana ba ke ba dikee kgotse ba ya gona ba ye ba dira di-massage jwalo le jwalo um detox ba detoxa mebele ya bona jwalo le jwalo and then so yena ba rata re ga e le kwa tlapong ela then o dira ka mokgonne oe a kry victim ya gage ga sena o ikira then jeff o tlo mmotsa gore no gore no um ke bookile room a re ka roomong And then ga sepela ka mehla o just key go motho a berekang gana ka mola o mongwe dimini just ana kwa o just key o ya ka roomong so tšitlo lengwe jeff o rile kore ka nako e ntšheng then ga a ile le motho ka mola roomong then o draka batho ba nako e ngwe bile a sa tle- wa sa tla mo draka ka ba ya ka kwa roomong ga fihla kwa roomong o o tla ba tshwere di-drinks then šimola o tšhela drakela o fa motho la motho la wa drugged so jeff o dira tša di dirang ka batho ba le ka mokgwa a ratang ka gona go sasa mola jeff a seno sepela ge ba re ka rumo ba swantse ba tline ba tla kry-a motho wa pešilo yena um o makgatheng ga lekgolo le bophelo jeff o mo drakile motho la a kgone o dira selo so ka mola hoteleng ela ge ba sena o realize gore jeff o dira eng ba mo bena ba motsa gore wena ga o sa nyakega ka moke le ka tlaponyana ga o sa nyakega bana ba mo kobile so jeff ka lena matšatši a ya tlapong e nngwe gape gomme a kry-a motho wa monna e be e le mosotho gomme a sepela le yena Jefo ba re ga a se tša kopane le batho ba khe a ba botše maaka a botše motho maaka a re yena ke yena photographer so ge e le gore a botše motho gore ke be ke kgopela gore ke o kgathe di-pictures and then ke tla go fa so much ke tla go patela so much because maybe nako e ntšhi ba kry-a batho ba e le gore gantšha ga ba bereke and o ba targeta like batho ba ma twelve years fourteen years twenty five years thirty years kore e be e le age tša ga tša batho ba e le gore o be a ba targeta ka nako tšeo and then we- ga- wa kweša batho ba bantšhi ba ba yago nona tlapong tšela ga bana ditšhelete ba ke tshokolela then jeff o tlo ba promisa tšhelete and then šimola mmotsa gore ke nonyaka ono kry-a few pictures of you ka baka la ke na photographer and then ke tla go patela this much and then batho ba la sepele le bona ga a fitlha le bona kwa roomong twa mathomo o ile mo offera a drink so motho la tlola sa dutse fase a lebeletse tša lebeletseng jeff a make sure gore o tša drugs tšela o tšhela ka mola gara drink ya mothole a mofe ga a fetša o mofa drug one e bereka ka sepita e tše nako ka re bile o ba tšhela ye ntšhi kudu o tla mo tšhelela ntho ela then mothola then a be drugged ga le drugged then jeff o dira sa se ratang ka mothola and then a fetša mmolaye a fetše a kgatha mo a kgathang ka mokgonowe so tšetši le nngwe tšetši le lengwe o rile a ile tlapong a kopana le motho wa monna wa mosotho and then a kwana le ena reno ke nyako kgatha di-pictures tao ke nna photographer tšhelete ebile šone ebile o mo fa tšhelete ba sepela then o mmotsa goreno um eh, for now okay ba ya di-hotel-eng ga ba ye gabo Jeff ba ya hotel-eng ge ba fitlha hotel-eng Jeff ga a seno dira drink e nngwe o ile a santse a fe a kere o sa le mona tafoleng yena o sa tšhela di-drinks o la wa dutše fase ya ba re motho o la a nang le yena victim e la gage e setse emeletše ka sepiti sepiti then o mola gaufi le Jeff. a kere so motho yena victim ya mathomo yo ye victim yo a bego a ena le yona ga a le mola gaufi le jeff o topa drink glass e le rena le drink ka mogare o topa e le le gore e be e santse be ya jeff ga ena um poison ga ena di-drugs ka mogare wa enwa then jeff ga ana choice o swanetše a no ela a enwa jesu so jeff o thoma go ba drugged jale mara o mekile sore a seka nwa a seka enwa ka moka e fetša ka moka and then mara a meka sure a yo dira another drink ye e leng gore e ba le drugs ka mogare o tšhelela mothola and then wa fitlha mo e leng gore ga bo tsebe gore na go dragetšeng o sa sa jeff o rile a phaforega kgotsa ba a robetše mompeteng mošweng le yena a robetše mompeteng yena o ba lebeletše the other direction and then mošweng le nago le yena yena a lebeletše the other direction jeff ga a lebelela motho la kgotsa le bape motho lape o tlhokofetše

a seplara ka suitcase a ka setšhabe because ga tsena mola hoteleng ke ena bokileng mabitso ke a gage ba ka tla ba mo tshwara ka pele a re ka suitcase ya kgolokgolo a le yona ka kwa rumong ele a gage ka kwa hoteleng a tša mmele wa motho la o lokela botse gore a suitcase a e tswalela a fetša a tša suitcase a boela gae So ga boela gae nako tšo Jeff o ba sitša thomile o dula ga koko wa gage. And then a fihla moela a bona koko a itšwa a sepela a ya kerekeng. Then Jeff a maker sure yena a tsene ka ntlong koko a sa mmone. And then a fihla a tša yona suitcase la e latlhela ka molara basement. And then go no tshwana le ba bangwe le yena motho la a mo dia di-piece piece ka mokgwa mo dirang ka gona a mo tšhela acid le go nthela gore o tloša dinama mola and then wa flasha ka metsi a sepela down the drain So Jeff o ba setse ebile a ena le kore most ba khipha ditlhogo o batla no di tšhela ka acid then gwa šala skeleton sela sa mo tlhogong ke dilo tše le gore o ba di khipha dilo tša batho ba uwe and then le di-id cards tša bona ke tsone a bego a di khipha so tšetle lengwe jeff o lantša a kry-ile mmereko kae kae a ntša a dula le kokwage and then ya re le thapama a sena o chaiša a ya ka shopong e nngwe a reka diaparonyana tše di itseng gomme a itira ka re wa tswa a setswe a ya ka mola fitting room a khutha gona ka mola ya ba re ka kwa shopong ela ba tswalela ba chaiša and then wa khediwa so ge ba sena go khela ka moshopong ba tsamaya jefo a nama tswa ka mola a bego a khuthile ka gona jefo a lata mpopi mpopi ona e be e le omo black in color e be e le mepopi ele megologolo kgotsa e le gore ba e apešitše diaparo ka mo dishopong

O sa sa froga sepela ya merekong o botša koko gore koko se ka ba tsena ka kamoreng yaka ke tlatla ke tlo ke galolela koko a re okay go lokile koko a thoma ba suspicious koko šimola a bula ge jeff a sena go sepela a bula ke nnete ga a re o bona motho ka mo mapayeng so koko wa sepela o bula o tloša motho la mapaye mo sefatlhogo o nyoko bona nna ke mang ga a tloša mola koko makala krampopi Kokoši mola bile wa kwata o tša mpopoela o lokela ka ra dustbin ya ba re ke tletlele gore ba di-dustbin ba feta ba feta le mpopoela ba nang ba yo o latlha so jeff a ba le mokgolo a o tliša wa o dira gore every day a tliše motho every day wa tlapong yone ebile ba moko ba le mmerekong every day wa tlapong o kry-a motho wa mosotho mošimanyana wa mosotho goba wa le india goba wa mm, le china goba le japanese jalo le jalo o mo rapeletša ka tšhelete mola a sepele le yena ga ba rapeletša ka tšhelete ke ntšwela gore ke ya go khatha di-pictures fela ke na a photographer ke tla go patela this much a bantšhe tšhelete a mmontšhe ga fitlha kua o dira ka batho bale and then ba madimabe ba bolaiwa gana mowe koko ga a kwe selo le gatee o ka kwa kamoreng ya e la gage ke kwa godimodimo o ke thobaletše so one day jeff o rile a tlo gana motlapong a kere e le gore go boena le buto mong ka motlapong so jeff o bantša mo lebeletše ge buto le a etswa jeff a mo šala morago and then buto la tsena ka mo koleng ya o le ka re wa starta koloi gana go starta jeff a mo lata a re mmotsa raowa nka o thuša koloi ke na le koloi e gae ga ya se gole ke ana mo gaufi a re tše taxi re sepele then ke tše koloi yaka ke tle ke tlo go jump starta and then koloi ya kgone go sepela otherwise mo e leng gona mo o tlo bolaya ke batho pleke ga e safe le gatee ba bolaya moke motho la thoma o tshoga ebile o sepela le, le jeff ba ya ga bojeff ge ba fitlha kua jeff then o tea drinke then o, o, o, o, o itšhela yona drug yela o fa butola butola wa nwa then from there butola wa gare wa sepela butu palela ko sepela then o thoma go wela fase mona o drugilwe ya ba re koko nako tso ebile o wa kwa gore go na le something man medumodimo ka mo ka mo ntlong ka moke Koko o ya ka ntle downstairs. Ga a fitlha ka kwa dining room o kgwetša Butola. Butola a le drugged. Ge koko a butšha re he motho o diragalang ka yena Jeff o ra wa koko o nwele kudu ke mogweraka o takilwe kudu. Then koko o re no motho o a lwala a gabotse a se bojwala fela a re bitše ambulance Butola eh Jeff wa gana a re bitše maphodisa Jeff wa gana. So ya ba ntse la re koko a re okay go lokile ge ka re o gana ke bitša maphodisa jaanong Jeff kana kotšeng mo ba sa tlhomphe koko ba bolela koko ka mokgwa a ratang ka gona koko le ena e ba le letshogo ga re okay ka o ka la re ga o nyake re bitša maphodisa ga o nyake re bitša ambulance and ebile ga o nyake ke founela papago nka se robale today ke dula mo motho ke a moletša today koko batho mle ba suspicious then jeff ga ona nto ka go e dira ebile go asa koko šimola frogo yena le jeff ba tša motho le ba mo felesetša ba ya go mo nametša base and then jeff o botša driver gore no motho o tla mo fološa strateng se se so le se le so le se so gore jeff o no bolela maaka jwale and then šimola ga ba fitlha moo ya ba re motho ke ena motho a mafele ka mo baseng ba motšha mo baseng ba motša gore a tšo wa tswa jenong o kgona go sepela jwalo but drug yele sa le gona mo mmeleng wa gagwe utola ga e tswa Mola folokileng gona on the other side ke sganga mola ke mabele a mantšhintšhintšhi kore ke ba jwetse mabele butela tsena kwa ra mabele ale ga ntse le kwa ra mabele ale then o wela fase so beng ba mabele la ba ntse ba ba ba ba ya go šoma mabeleng a bona ba mmona then ya ba re ba bitša ambulance ba miša sepetlele o tilo phafarelela le ka sepetlele ga phafarelela le ka sepetlele then o thoma o tlhalosa gore gape nna go diragetse one two three E bile o ba botša le mabitso a Jeff, gore motho o kopane le yena kae kae ka kae, a re o tla nthuša, jwale jwale. Le maphodisa a bile a tla jwale. Maphodisa a bile ba ya ga bo Jeff. Then ge ba fihla bo Jeff, then Jeff o no bolela maaka, ka mokgwa a bolela maaka wona, motho o ba sena transport, o ba ntše a tagilwe. Nna ka bona gore motho o o a palelwa, e bile o tla ba bolaya ke batho ka leka gore ke mo thuše. So no ke mo thušitše, yena o bolela maaka ka nna. Okay, ya ba re a ba na bohlatse mo, then ba no, Jeff a ba mo tshwara. Okay, ke victim ya ya mathomo ya Jeff e le gore e kgonne go surviva. So Jeff a no tšwela pele ka mokgwa no we go no bolaya batho koko a sa bone selo jwalo le jwalo until ebile tšetla e nngwe ebile koko ebile a mo koba a kobiwa ka kwa ga koko koko o feletša a mo tlaile ya go papage papage a mmotša gore aa etšwa o sepele nam ka then Jeff o sepetše Jeff ya ba gore o nyakana le accommodation batswadi ba gagwe bo papage le girlfriend la bona bjale ba mo nyetše ke mosadi wa bobedi papa le step mother then ba tla ba nyakela Jeff accommodation ba mmotša gore re tlo patela accommodation wena o swanetše o nyake mmereko. okay ba mo pateletša accommodation mo ba mo nyaketša accommodation e be e le di-flat and then gana mo di-flateng gana mowe ke flat tše e le gore go bo o dula batho baso fela ke batho ba kwa america ma black american o dula bona fela ga o na le lekgwa le letseng mare jeffo ile a dula ka kwa ramakgwale and ntho e be e thuša jeffo because jeffo ba rata go bolaya kudu batho ba e le gore ga se makgowa makgowa ga ba sa a bolaya o ba bolaya metlhobo e mengwe so jeff o ile kore nka a dira eng go bolaya batho ba yone go a upgrade yone go ya godimo jalo o dula a e tee so a thoma ba le mokgolo gore ga a bolaile motho and then wa mmua ka mokgone la bego a bona papa papa mo rutile go bua diphoofolo ka gona wa mmua a ntšhe pelo o tla itša tlhatlha a e phuthephuthe ga botse ka ra plastic a e lokela ka fridging tše tšengwe wa e frya a e ja livers jalo le jalo go bo ena phasitše le wa dija mo bathong and then the rest o di flasha ka mokgwa ono laka acid jwalo le jwalo so gwa thoma ba le smell se sentšhi kua mosadi a nnang next door le jeff o phelaya kwa smell se la botša jeff a re jeff go nkga eng mare ande mokgolo ke ya kwa tswaka ka roomong ya gagwe and nako e nngwe mosadi wa tla re motlho mongwe a leka mola eh, roomong ya ka fleteng ya gage a ko batho ba bolela gara bošego mola fase ga a lebelela ke jeff o na le o mongwe wa di-targets tša gagwe And then one two three wa kwa rokhetše fo wa tsena ka mola then one two three o tla kwa o tla- o tla- o- after eh, di- mi- metsotsonyana o tla kwa go setse motho a go elela mola a kwa gore gape go a lwiwa ka moke o ka re motho wa bolaiwe mosadi la o tšhaba go ya ka- ka- ka- ka fleteng ya jeff o checka rona go diragala eng mosadi la tla founela maphodisa maphodisa ba no re tla romela motho ba se ke ba romela motho jeff a bolae motho one two three go thoma ba le mokgola jalo le jalo so up to so far jefo ba se tša bolele batho ba ntšhe gampe kore go fitlha le fifteen gana mola o mongwe wa batho ba ba fifteen ebile mošemane mongwe e le gore papa be le lejapane ba ile kwa nageng ya america ba leka gore ba nyakele ba family ya bona e bophelo bo bokaone mono ba e na le mosadi le bana ba gagwe ka re about four or five gana moo ba bašemane ba basetsana so ngwane mongwe e be wena le fourteen years e le rona mathomo jeff o ile a kry-a butia butia ngwanoke butia ngwanoke wa fourteen years la mathomo ke ena ile a mo tshwara la mathomo and then le ena ba ikemišetse go mmolaya mare mošana o ile a kgona go phonyoga ka mokgwa a kgone go phonyoga ka gona maphodisa a bitsiwa and then maphodisa a sena go bitsiwa then jeff a bolela mang ka mokgwa bolelang ka gona okay mara jeff ba mo tshwara ba re ga ba mo tshwara ka mokgwa bego a le boleta ka ona le a se tša bolela le magistrate goba judge judge o ba a no mo tshwarela fela ba motse ba re no um re tla go betha ka suspension a suspended sentence o ka se dule ka tronko mara o tlogele go dira one two three so ke ka mokgwele gore go bile ka gona mare jeff a nyakile go bolaya motho okay and then tšitlo ngwe jeff o rile a etswa matswang gona a kgwetsa bašimanyana ba le mo pateng ba ntse ba dutse fela ba tsere dikgang ebele bašimanyana le basetsana a thoma o bolaya le bona ebile o bolaya le o motee wa bona yabane o motee wa bona ke moratho wa mošimane ola a sa tswela o lele gore jeff o ile a tshwariwa a tshwarelwa yena ke papa ke ena mone wa o tswa um eh, o ka re bo Malaysiana mola wa di-Japanese and then Jeff o ile a mmotsa a mmontšha tšhelete le yena a mmotsa gore ke nna photographer nka o kgatha di-picture ebile nka o thuša mohlomong wa tlo ba you know a model jalo le jalo because ngwanela o ba etša lapeng le le gore le a sokola then a nana gore maybe o tla kry-a tšheletenyana a thuše ka gae šimola a sepela le jeff ya ba re a fitlha kwa jeff le yena wa mo druga and then yena ebile o bile wese jeff o ile o fetša mo druga jeff a tšea e driller ra e tseba ra e bona driller ke motšhini kgwa o driller o jeff a driller mo tlhogong ya mošimane ola a re fetša gona mola a diretšhe gona after tšhela acid ka mo gare a re o nyako mo dira a living zombie o nyako mo dira zombie ya gage jeff the reason why a dira batho so ke ke ntola gore ge batho bale a ba tšere ka mokgono la ba tlisitše flateng ya gage ge motho a ka le ka gore wa sepela jeff wa kwata ga nyake motho la sepela jeff o dirang o ile o mmolaya gore a seke that's why ebile a khipha ditlhogo tša bona ge ditlhogo tšela tša bona di le gona jeff o fila very happy o fila safe wa fila gore ga a tee because jeff ba fila gore yena batswadi wa ga se ba monyake bommage ba sepetse ba mo tlogetše ga se ba nyaka go sepela le yena o papa le bona ba phela ba se gona le ga botša papa le seke la sepela papa phela se gona papa ebile o nyetse mosadi mong papa ebile a se nyaka go dula le yena number three koko le yena mola koko le yena mokobile koko ba sa nyaka go dula le yena So Jeff o ba bona o ka re maybe yena ga a dira dilo tše di so wa ke thabiša sante fa Je- Jeff ntho a e dirang o koša batho ba bangwe dipelo bohloko so ga a sena o tšhela mošemane le ka acid ka moki Jeff a decide go ka mo a ra tlhogo Jeff a decide gore a sepela a yo reka something se- seno maphodi jala jwa- jwala mola tlapo mola ga a sepela sa ile go reka mošemane ola ya bantela gore o kgona go phafarega then mošemane ola o ba tha- o ba a kgamathetše ka madi mo a go nang le madi gongwe o bo o se na selo then mošemane la wa tswa mošemane o tswa ka mola e le gore a se aparo o šetša le so mošemane o thoma o sepela ngwana mosadi kwa next door wa mmona o na le bagwera ba gagwe wa mmona ebile še mola ba mogwelela mola ebile ba bitša maphodisa mola so ebile o bitša le bommage ya ba re maphodisa ebile a fitlha ge jefa e tla le mabotlolo a gage a jala ga re o bona mošemane ola maphodisa šea le ona mola kuša re mo ke tlo tshwariwa Jeff a re, The best thing, e re ke bolele le bona. Jeff a ya kua go bona after wa botša gore, No, motho yo ke ke boyfriend ya ka. Nna le yena ra ratana. Ke mo, o, o, o takilwe kudu, re bile le argument, o ba nkgapeletša gore ko mo rekela jwala ke gana. Mafeletšo ka tsamaya ka yo mo rekela. Madinyana a le a bona mowe, go na le madinyana mowe, o wele, a ke gobatša. so ke be ke sa nyake di-argument that is why ke sepetse ka yo ka yona ka jwala boke so mara mosale wa bolela gore mara motho ape ke ngwana mothoki jeffo ra a se ngwana o na le nineteen years ba re okay re nyaka id ya gage a re no id ya gage e timetše o itimeditše ga ona mong ka kgona lefa id gona okay mafeletse maphodisa le ba botša jeffo ba re okay tša motho wa go tsene le nna ka montlo ba tsena ka fleteng e le ya jeffo and then ebile jeffo tša motho la ommya mo godimo ga ga sofa o mo apeša lepai lela then maphodisa le ba re re nyoko checka ka mo roomong gore na ka mo flat ya gona a gona dilo tse le gore ke dilo tsa kotsi na dilo tse le a di nyakege na jeff ene wa tseba gore dilo di tletše all over ga mola yela a bethang batho bale ka ka yona motlhogo eo ga molela phola e tletše madi jalo le jalo then nna moka then šimolang le mo le mo mpetseng wa tsare go na le madi jeff mara a gane because a tsare ga ka gana ba tla ba suspe- ba- ba ba tla mo suspect ba tla ba tla nagana gore o o- o tiša selo se sengwe o khutiša something so jeff nto ngwe le ngwe maphodisa ba bolelang wa dumela and because o- o- wa dumela and ka boleta and ga le ga bolela le bona o kore o no ba innocent o ka se mo naganele selo maphodisa ebile ga ba sa checka ba no bona o kare ba mo trust ba re okay it's fine ra sepela motho wa gago šala le yena mo tlhokomele a be sober nampile ba sepela ga ba sepela mosadila ka next o re la sepela ntle le gore le tše ngwanola le mo phološe le bone gore le nyakane le ba gabo ntle le gore le tshware mothoki gape ngwane lape ngwane monyama phose ba reno jeff re ka se mo tshware a gona nto e mpe a e dirileng a ona bothata ba bo dirileng ande mothola o re ke boyfriend ya gage a ona nto re ka e dirang nna moka tane shimola ande jeff ba make sure gantšhe ka mo kamareng ya gage ka mo flateng ya gage di ba re keng di-magazine tše ke tša di-playboy tše ke tša banna le basadi ba se ba apara o rata di bja kgakala gore maphodisa le ba ka tsena ge ba bona di-magazine tšela ga ba sa nyaka akere bona batho bangwe ba ba rate bona dilo tša mohutodi then di a ba swabiša akere so ga ba sa nyaka go bona then ba tlo no goma ba ka sa tlhole ba sa investigata dilo tse ba santse ba di investigate so le ona ebile the same okay maphodisa le ba sepetše ba ganne go tshwara jeff ba ganne go tšea ngwanola ba mo lesitša e song so ba lo sepela jeff a nama a mo feleletša mosela bošego ba re ga robetše a lle a ekwa drela mola e ntše e drela batho a lla ekwa dilo tše tša go kgatha batho jwalo le jwalo chainsaw jwalo le jwalo jafo a dira dilo tša mohutsone uwe nako nngwe jafo a peye tšona dilo tšene tšo apeye ande nako tše uwe ge maphodisa le ba ba etla go be gona le tlhogo ya motho ka kwa fridgeng and ebile go be go ena le setopo sa motho o e le gore ba le mo fase mara because ga se ba tsene ba ile ba trusta jeff ge nka ba tsene nka ba ile ba phološa maphelo a mantši because after mola jeff o ile a no tšwapele ka go bolaya bolaya batho ba bantši kudu-kudu-kudu and then wa mafelelo motho wa dira gore jeff a tshwariwe ebile um jeff rile a ile tlelapong a kopana le botoko wa mosotho le yena and then ba be ba le three bashimane bakhe so jeff a ba tshepiša jwala ba rekela jwala a fetša ebile a ba botša re kena photographer a botše le mongwe gore a reye le nna mo ke dulang gona ke ko kgatha di-pictures so mošemane na no ka mo trusta a se nagane selo ka ke setse ke letse gore jeff ke motho wa boleta wa go trusta o mo lebeletše then ebile o ba botša address ya maaka o botša le bangwe gore ge le fetša go nwa le re šale morago so o lebile kwa jeff a bolela sa wa mo trusta a nagane selo gore motho o a ka yo mpolaya or something so makalaba ya di-flateng tsela mošemane gore jeff gore mara gape wena o rile o dula kae kae jeff a rae ke be ke botša ba le maaka because a ke se ke nyaka gore ba tle ba tlo re disturba

ya go haka batho le maphodisa ba se ba tshwara motho kgwetše ba mo haka matsogo ka yona a kere so wa itšea e o haka mošemane ya tsogo le le tee then mošemane a thoma makala mola then o leka gore bile wa tšhaba jen jeff o setsa folo le yena ne jeff lo setsa mo file le yona truck ele a gage then mošemane wa bona re mo ape kwa re tlo palela ko tšhaba and jeff lo ntšha mphako mogologolo mmotsa gore ke tla go bolaya o ka leka gore wa sepela ke a go bolaya so moše o ne a thoma o tšhoga moše o ne a thoma o ba style then ebile o thoma o no itira o ka re yena ga a nyake go sepela jefo bo lebeletše movie mole wa go tšhoša then mafeletšo o botša mošona gore a re ka kamoreng ke go kgatha di-pictures nna moka then mošona a gane le yena mošona o makala a fitlha kwa o kry-a setupu mo fase ke sa motho le gore jefo sa tswela go mmolaya kua mpetotletse madi a mantšhintšhi kore mošona ne košare mo ke ya go bolaiwa ke ya go bolaiwa mošane la kore ish a a kweša bohloko a tšhogile but nto a nkgatla kore a player a player along kore a itira kare yena o o dumelelana le everything jeff a bolelang ka yona a itira kare yena a ka se tšhabe ene ge ba be jeff a šetše a elwa le yena o bo tla bona gore jeff o na le maatla ka gore jeff o ba rata go gym-a o ba o na le maatla for mošemane o ka se tshepe gore mošemane o tla kgona go tšhaba o no ka se nagane seo so ge gantši uh, jeff then o thoma go kgatha mošemane ya di-pictures mona mošemane wa posa wa posa jeff mo kgatha di-pictures and then ya ba ntola gore jeff o ka re swantse ya ka ka morenyong wa etša something um mošemane a nama a kry-ile chance ya gore a ka betha jeff ka sa kore notše jeff a tloša matlho a ge go mošemane ola mošemane a kgona go topa sa se topang o tse gopola gore already bile jeff na se tša bethe mošemane o kgantšha mokgamile a dire mošemane kgo ba sena maatla

Jeff a bona mosadi ola Jeff Jeff a tšhoga a boela ka flat mosadi yena fihla tsena ka flat ya fihla khiela ya ba mšhana ja tšhaba mšhana wa pere e eh, borogo ba ka gare fela short pen fela wa tšhaba a se apare dikobo tše dingwe Jeff ba se tšadila di tšole mšhana ga mathetše ka madi a tša ma kitima mo pateng wa go ella nthuše nthuše na o tše ka ra bošego gape a gona motho e le gore o mo strateng matlhatsa ga ntša kitima mo lantša tšhaba go tšwelela vena maphodisa maphodisa ne ntše ba tšama ba patrola mo pateng maphosela ke maphosa a makgowa ga ba mmona fela ba ema ebile ba ntšha dithunya mola ba ya go wena ee go diragala eng so thoma ba tlhalosetsa gore no go na le motho e le gore o ba le ka mpolaya o ndrakile a fetsa dira one two three ba re wa mo tseba a re ee ke kopane na today o rile ke ena jeff wa o tseba madulang gona ee ke a go tseba nka leša šimola ba ya flateng ya jeff ga ba fitlha kwa ba kokota jeff wa bula ebile ba tsena ka mo gare ba thoma ba botšiša jeffo ba botšiša jeffo ka mošimane la jeffo ra wa motho ke ke boyfriend yaka nna le ena a rena bothata re no lwanyana fela mošana rona o na le maaka ga sena boyfriend ya gago o kopane le nna wa re o nyako wa re kwena photographer wa mpotsa gore o nyako nkgatha di-pictures o tla mpatela mara ge re fitlha mo ke wena o ile wa ndraka and ebile o le ka go mpolaya o gana ke sepela jeff a ganetha okay maphodisa ba tsena ka mogare maphodisa ba re no re nyako searcha ka mo roomong ya gago ya ba re mosela ka next to lena jone o tšweletše jalo gore no motho o phela dira letse tse maphorisa ke le boditše so many times ke le bitše gantši le sa nyake go attenda taba tša gage ge ke le bitše ke re motho o bolaya batho motho o dirang o dirang lena ga le ntshepe because ke mosotho ene motho ke lekgowa le lena ke lena makgowa okay maphorisa le ba tsena ka mo gare ba thoma go checka mola ke nete ba kry-a setopo sela sa motho ola ba kry-a madi a mantšhintšhintšhi ba kry-a dilo tše gore jeff o be a bolaya batho ka tšona ba napa ba tshwara jeff jeff a nama ya police station nna moka then a ba re ba mo tshwere ba bitša papage papa then ba ya kua then ba ba tlhalosetša gore se ngwana o dirile one two three and then ba ntšha batho ba ba re ba kry-e di-skeleton tša bona kwa ka re about ma fifteen mara o ka re o bolaile more batho ba bangwe ba e le gore o ba bolaile ba e le gore tlhogo tsa bona a sa di khiphe and then ba kry-e le di-id tša bone ke ntho e le gore e kgone go ba thuša gore ba kgone go tracer batho ba gabo bona and then family tša batho ba le tša tsebišiwa ba tseba gore jeff um jeff o dirileng and then ke ge gona mola flateng ya jeff go tletše batho ba tlhaletše mola jwalo le jwalo and then ya ba re maphodisa ba tša everything ba kry-e le dromo e nngwe e kgolokgolo e le gore e be e tletše ka ditopo tša batho kore ba ba ba khathile di-piece piece a kere ke matsogo mola ke leoto mola ke eng eng jwalo le jwalo and then o di tšhetše ka acid o ba leka go di diluta ka acid and then ka ka fridging go na le tlhogo e ba e kry-ileng and ba kry-ile di-skeleton tše dintšhintšhi tše le gore ba setša feditše go di tloša matlalo you know ba skeleton fela tše le gore ba di khiphile jeff fana ba mo tshwere okay gwa tla go iwa di-court jeff ya ba re ba mo gweba um seventeen 17 times life kore ya ba mokwa ba bophelo ka moka 17 times kore motho mongwe le mongwe le gore mmolaile ke bophelo bo botee jwalo le jwalo and then jeff nokuša gore ke gona a ile teronko a ka setlhaa sa boya o papaka e le gore ba ile ba ya go wena ba mmotsa ba re ba ya le loyara ba mmotsa ba re no wena o fitlha kwa ba botse gore wa lwala o lwala monagano wa gafa jeff a re no nna ke gafe dilo tsela ke di dirile on paper ke ntse ke bona gore ke dira eng ke di dirile ka maikemišetšo so jeff a ganana le o ya gore nna ke a gafa a ganana le yona ba ya ba re ba mo gweba ga ba sena mo gweba then papa o jeff a le ka re o ngwala buka ka setori sa jeff a tseba re o kry-a ditšhelete then batho ba bo di-victim sela tša jeff le bona di-lawyer tša bona tša ba adviser gore sepelang lo sua ba bo jeff le ba suele le ba sue ka baka la ge Jeff a bolele ngwana bo lena gore ge buka ye ka publishiwa monno a se ka ba a kry-a mahumo a go tšwa bukeng eke tšhelete eo ge buka eo e ka rekišiwa le kgone go kry-a tšhelete out of yona papa o jeff a se ka huma kore papa o jeff di-girlfriend tsa ba se ba nagane gore mo ro huma ro dira ro ngwala buka and-e buka e tlo ba movie mafelelong so re tlo ba rich ka baka la mekgwa ya jeff gore bona ba kwešitše ngwana bona kwešitše batho bang bohloko they didn't care and then ya ba re batho ba ba ba sue ka mokgono la then ebile batho ba swantse ba ba publishitše buka yela ba thoma go boela morago ga ba se nyaka ba part ya taba tša jeff gore they make sure gore jeff a se ka ba againa selo le papa ba se ka ba againa selo from ditiro tša jeff okay and then gwa tla gwa ba le nako e le gore

maybe for an hour goba 30 minutes or so e khupetše letšatši o kgotše le gore all over mo lefaseng ke lesufi so e be letšatši le ne leo ene ka nako eno a ba kolobetšiwe ke nako eneo e le gore ya e kopela botse ka gore ne e le gana mola round ma twelve one yone nako eneoe and then ya ba gore go bo ena le monno mongwe le ena a nna gana mola motseng wa america a se gola le gana mola jeff a bego a dula gona ke lebetse lebitso la gage but ke tlatla ke tlo le botsa setori sa le ena e segale le ena e be le a serial killer so tšatši leo la gona ke tšatši le e leng gore yena monno o mongwe wa serial killer ka nako e ne la jefa a ba wa kolobetšo ka yona ka nako e le e le gore ngwedi o bo khupeditše letšatši e le lesufi mo lefaseng and then ebile nako e khele gore monnola le yena ba be ba ba mo iša thapong ba ba yo mo dira ntho e re bitsa gore ke kore go tse ba ba ba ba ba mmeya mo mpeteng and then ba mo tlhabela injection e itseng then o ya go bolaya ke injection yela injection e la kore um di-drugs tše di leng ka mo gare ga yona ke tšona di le gore ge di yo tsena mo mmeleng wa gage ke tšona di yang go mmolaya so jeffo o kolobeditšwe ka bo twelve past twelve to one and then monola le ena ke nako tše le gore o ba bolaiwa e be le execution ya gage gana mola ma twelve past twelve to one and e be le nako e kheleng gore ngwedi o be o khupeditše letšatši ko dilo tše diragatše ka nako e tee ka mokana ga tsona okay jeff kolobeditšwe then go fedile and then jeff o be a boost kore o be a sa ke pone molato le e le gore o ba o tšo kolobetšwa o ka re yela bane o e direla fore um eh, bathong poneng o ba rata attention kudu ga ba le mola um ka mona tronkong go boena le batho ba basadi kudu ba makgowa jalo jalo ba e le gore o kgotse ba sendela jeff um di-message mola goba ba mo sendela um not message ba mo sendela mangwalo ba mmotša mokgwa ba mo ratang ka gona ba mmotša re ke ena hero eng ene jeff ebile a ba bona papa mo tv papa a bolela ka buka yela jeff o ba thaba kudu a bona o kare yena o popular and then go ba le nako e le gore mo america makgomang le bo england jalo jalo go na le nako e nngwe mo ngwageng each year every year ba na le o celebrate ntho ngwe ba bitša re ke halloween halloween kgotsa e le gore batho ba ona ba apara di-costume tse di itsenye nako motho a ka no apara as satane nako tse motho a ka apara as eng eng jalo le jalo kgotsa ba apere costume tsa go tshoša mola ba ya ba celebrate halloween a ke sena why ba e celebrate ntho ele a ke sena why because wa ka nna that's a demonic thing nampile so

batho ba bantši ba ba leweleng go ya go reka ebile ba thoma goa ba ba ba ba ba ka mola ba nyoko reka dilo tšela jeff a bego a bolaya dilo ka eh, batho ka tšona so gwa ba le monno mongwe monola a se rate nthowe le ene be e le goa a se rate nthowe a bona gore gape batho ka re ba kete ka jeff sef jeff o dirile lo tše di botse mo e le gore jeff ntho a e dirileng ga se e botse and then monola a fitlha fitlha reka everything a re go fetša go di reka then a diša madiša gona gore ba di crushe di latlhelwe ka ika go se ka ba le motho le motho e le gore o tla ba le anything ya jeff jeff a se ka ba leka gore a ba successful a se ka ba leka gore a benefita ka ra dilo tše le yena o be a di dira so ya ba re gana ka mo teronkong go na le monna mongwe wa mosotho yena o ba dirile tša di dirilego mara o ba se a bolaye so but monna o ka re ba le mental disturbed nyana so monna mara okay o ba se that much o no ba ga nnyane nyana monna a fitlha a nyakiša rena jeff o dirile eng a kgotše le gore jeff ke nnete o bolaile batho a kwatiša kudu ke le ya ngwanna wa fourteen years and then go boena monna o mongwe le yena a na ka mola gantšhi um o kgwetše le gore ge mosegare during the day ge ba kolomaka gantšhi ba mmea o kolomaka le jeff so a kgwetše le monna yena o ba bolele mosadi wa gage so one day ba re ba kolomaka and then le yena ba mo tliša ba mo išana molago jeff le ba le ba- le- le- le monna ole a bolele mosadi ya gage ba ya ba kolomaka mmogo lephodisa lela la tloga ge lephodisa le tloga mošemane ola wa mosotho a bolaya ola wa mathomo lekgwaleng la mathomo because lekgwale la lebe le bolele mosadi ya lona a diela gore a kgone go šhela ka ditšhelete tša di-insurance

O Jefa a re, ga, a re a botša monna rena, a re, a re, Nna ke be ke ba bolaya batho bale, ba ba sa kwe selo, ke be ke tla ba ke ba drakile, gore ge ke ba bolaya ba seke ba kwa selo. So that guy a re, wena, a re, okay, wena ke nyoko maker sure gore wena o kwe tše nna ke o dirang tšona. Then that guy a mmotša a re, gane jwale wena Jeff o itira ka gore wena um o sokologile, wena o nyoko tsena le godimong. Mara gantši batho, ba, ba, batho, batho, batswadi ba bana bale o ba bolaileng, pelo tša bona di sa le bohloko gane jwale, ga o na taba le tšona, ebile ga o feel-e remorse, ga o ke tsholo wena.

wa revenge wa go avenger ge o dirile ngwana gage se nto e mpe modimo wa ka kola o le gore o tla dirang o tla avenger ngwana gage nto e leng pele o dirile ngwana gage le yena o tla go dira yona so nne ke le so ke moruwa ke morumowa wa modimo wa ka ke tlo avenger batho ba e le gore wena o ba bolaile jeff

so monna o ile go kwa gore ngwanage um o ka sepetlele jwalo le jwalo a ya mola a fitlha mola kgotse le ngwanage ebile o tlhokofetše monna o ile a lela bohloko kudu gampe pelo ya e le bohloko ga a thoma a lebelela sefatlhego a bona site la leitlho le le lengwe le le le gore gare le tswile o bobetse kudukudu monna o ile a kwa bohloko a lela la mafelelo felelo felelo felelo Monola, Papa o Jefa a se nke a lla ge Jefa a bolele bana ba batho gabohloko so. But ka ngwana gage o lletše la mafellofellofelelo. Nka se re ke lerato la motswadi, Ntoue. Ke tlo re ke motswadi ole a ileng a lema ngwana, a ruta, a tlhohleletša ngwana go dira dilo tša go se bje tseleng. Ge ngwana a dira dilo tša go se bje tseleng a palela ko kgala ngwana wa gage. ene ka baka la lutše la jeff a di dirileng ko kwa jeff ga e kwa setori sa ngwana ga ga lebelela mola tv a bona ditlhogo tsela tse dintšhintšhi tša batho batho ba le mebele ya bona e la jeff a ile kotseng gare ga dromo e la e tlileng ka di-acid a e kwa taba tša jeff a e kwa ka tsona dinama ba re keng dipelo tša batho ba le tše le gore jeff ba di tša di apeya a dija ko kwa jeff a tshwarwa ke stroke immediately go kwa jeff ke ge a le sepetlele a sa kgone go dira selo kore a tshoga mokgekolo wa modimo e le gore a betha ke stroke ene ba buša ba ya legana mola ga ko kwa jeff ba kgweditše ditopo tše dintšhi kudu gampe ene tše dintšhi o botla kry-a mmele o se o felelele batla go ntšho kgotsa bane o kry-a tlhogo e nengwe fela mmele o se gona so batho ba le ba sebedisetse mantolwane gore okay re tla no boloka yona tlhogo e neke a gona ka mokgwa mongwe then ya ba gona jeff a tlhokofetše and then next time ke tlo dira part two ya taba tša jeff part two ke tlo no le botša ka um you know spoke sa jeff jeff ba re wa poka ke tlo le botša rona go diragetseng after mowe batho ke eng dilo tse le ba di experiencitše ka jeff jwale le jwalo kudu le bana ba le ba leng gana molatorong ko ene le le gore o ba tshwerwe gona ebile o bolaetšwe gona gore na what happened ka jeff kore mo ka part two Ke nyoko ke ntho ela ke boelang back to yone ela o le bontšha gore go dira batho dilo tše dimpe motlhang o sepela mo lefaseng o tla palela ko ya on the light o tla palela ko ya leseding moya o tla sokola tšatši ka tšatši you will never find peace and ebile o ka se kgone go kopana le manyoloi a geno ka baka la gore bona ba tla ba le on the light wena o tla ba o le on the, in the dark and nto ngwe wa bohlokwa šona jeff ba rile nao tša maphodisa ba mo interviewa mola ba mmotšha dipotšišo gore na go tlile jwa gore a šale a thoma go phela bophelo bo bosa wa bolaya batho jeff a re yena nto mathomothomo e le gore e dirile gore yena a rate go bolaya batho a re okay a krile mathomo o ba a bolaya diphoofolo tšeo a ena le papaga so jeff o re one day ka halloween nao tša seleno monyane o re a ya a hiriša diaparo tša sathana apara tsona apara as satan himself Nampile a tshwara leforoko wa gagwe o re ga a seno apara dikobo tšele ebile a tshwara leforoko la o re a kwa gore ebile wa change energy ya gage ya change e sa le energy la e tsebang ke gore ke the new the new Jeff jwale so ever since then Jeff a thoma go ba le monagano wa gore a swantse go phela a bolaya batho. jwalo le jwalo kore ya ba nthela gore ka halloween o apere as sathane ya ba gore o apere dikobo tša sathane o kipitša sathane ebile dirang o attracta yona energy ela empe ele ya ga sathane ya madimone then ya dira gore jeff a thoma bophela maphelo ana le a go bolaya because jeff e be o sa wa sa le ya maybe wa na le ma 20 something 30 something but dilo tše jeff a bego a di dira e be le dilo tše dišoro o ba bolaya batho ga bohloko ke yena jeff dama e felela mo story sa rena a re kopane gape mo nako e tlang ke a le leboga